Mana andike gik mamanyo gi hmm? kama nandiki gima manyo ndikuwa ulale Mm. My will must be come on. Wanda, Wanda, Wanda kohogarungu, ochi kore malo.

picha itelukanya kana unge kata pi mamudhi aunge kata pi kaka nyalo luokora ikaw pi itelukanya polo ipidha ipidha kosindika jatich ipidha ipidha odni chiemo machamo wuok e od cha pi malokora gi sabun wuok e od cha in kata gi sabun e ot kae inge kata ni ni lepa loko gi sabun the most the most the most the most wakwongo chako one by one ikona pidhi lweti itimo gang Koro an midwa ni apidhi to in gi lweti. Mano dong' afu. Ne natha we pimo wiya.
Ing'e gima wacho maler. Ang'e ang'o?
Chiemo ni odni, ing'eyo chiemo gi karang'o odni. Dong' ni wacho ni uru tamore ng'eyo mogo. Ne we pimo wiya. We pimo wiya. Ana dhi chwako nyoyo we tek uke saru. Idhi chwako nyoyo kanyo.
Kuma tere pi.
Ne.
Mokwongo we kelo na wiya abiro lieli. Abiro lieli yan. Abiro lieli. We kelo na wiya okawuondi. Hana raj. Na to kidi kala kan ni sanda. Na to no kala to kid waro ng'eyo kita maber. Kid waro ng'eyo kita. Chungi ai chungi kan. Kid waro ng'eyo kita te ami bonge kita maber. Chungi kan. No kala gede ni moko kaka kan ni kala kan ni nyisa weche te. Ibiro soko wa. Ni nyisa weche te. Ang'o ma ni nyisa? Ni nyisa nyaka ni wat president. Dhiyo.
Dhiyo. Dhiyo. Ukawuon. Ni daka daka ni kechi keta go ka ini dak ni dilemo. Kuonde ma kesa ma ganya ni ka. Donge ti kuonde mi kuonde mi leme mena mi lemo ne ke pile pile kini ko lemo.
Idu ko lemo sa bero ni ya lemo. Ni yonge dogi. We baro. Hanya no jani.
Takra ka wono kiki tala kiki tala dala ni.

Anyalo negi. Ong'eyo. Kendo koro iketho ropa. Ketho ropa kabisa. We kale mbele na. We donje ot kanyo ero. We koda.
Abiro negi.
Mura yaye. Neno ka magi e tembe ma koro chope ni makaya jadolo. Akwayi ni sama go dhako ni ne mimiya achir kende. Iketa maber motegno malongo ma kata ka mule gi left ya wuora achaka chwade gi right ya wuora. Imiya omiya the right choice ok adwa wach gi sirikal. Akwayi gimochari

Pod alemo, pod alemo ni in ok ing'e kaka lemo in, ling ti. Wuora yaye, ineno ka ji otaya adier ni an ok anyago ng'ato ya wuora. Ka wuora adwa miyo ji example ma mama ni, adwa goye matek, adwa rodho roth Kisumo, roth Kisumo. Wuora yaye, imiya teko. Kue yaye. Ok ang'e ni ng'ama otedo nyoyo, akwongo anyam nyoyo, koka aduogo ago dhako ni shuwaya. Ya wuora, akena akwongo achak liel, ee wuora yaye, in ema imiya wisdom. Wisdom ma kuomi. Hallelujah. Hey. Ndiko wacho ni ka lweny tek ya wuora, to in ema kuonga chopo iri ya wuora. Eka dalo lweny machalo kamano ogongo. Ineno ka koro lweny nie nyima ka lweny matek, lweny maratego ya wuora. Adwa go lweny ni shuwaya. Kaka kura dwa chake ni agura. Kana chake kom idwa mani machago. Achake kom kusu. Mimi sisi lebo go amen mondo chak dawo. Amen ok adwa goyo.
Amen biro ka siti ku. Amen biro ka siti ku kodi. We donyo lemba ni dwana go amen. Amen an mago sama ng'eyo. Iwinjo? We keto ni an sama lemo process. Mali. Karibi. Ngini tinde tinde tinde ngini kiaya. Ngini tinde kiaya. Ngini tinde kiaya. Bing'eni tinde ok ing'e maber. Ikia kuma nyono. Bing'e kuma nyono. Be tinde ing'e kuma nyono. Wel wel wel. Ok ang'e ni chal kama. Ok ang'e ni. Ne bi bi.
Ok ang'e ni chal kama. Kumiti ya onge. Otno ni chulo rent mugi karang'o. Kumiti ya onge ne. Nata.

Kae ma koro chopo. Ya, nata ok kiki kiki wewe kila mtu. Japolo. Koro tia timra nango ya. Mage to koro angoma na kendo. Mage angoma no kenda gogi. Na donje mach. Dala oboka nyadoke. Nikech na wuok gi wich teko. Tia timra nango ya wenye se wura.

Siwete ni luongo sukari. Luongo nguru.
Japolo! Baby azai ya unazo. Nada, Japolo!

Japolo nowuonda, wuon Japolo ni kanyan mane owuonda nokelona ni wuonda cha ya Nairobi. Iketa gi chiemo ma achiemo achiemo ma omena achiel ma to ringa ringa achiel ma ringa wang'o ma eh, wan mogo ma ji tagore gi mago chala chala lo kuomwa. eh. Japolo!

Ndio na kimana mrao kwa. Nata.
Nata. Nyako. Angoze timuriki ile ya jodi. Bokuku. Eh? Kokuka to mang'eny nang'o? Neno neno baba. Na wuok adhi omo pi dam. Koro kabiro nunu kubena choko nyoyo moro ot

Kato wale mwana kwa. Neno kaja duwa pido kule nyaka kule nwa koni tiye kani uwe. Kwa kwa kone tiye yai. Jadu mwana neno kati yero. Jadu mwana yero. Jadu mwana tome nye. Kuro, gima roho wacho kipigi. Mano wachine. Mano wachine. Hey. Ana wacho gima roho wacho na pewe umo dhoka.